Rumannan, un felis mainta pa boso, un dia bendishoná, un siman kargá ku amor, un siman den kua nos ta bai papia ku Señor i nos ta bai konfesá na Señor ku nos sa ku Nos no ta digno pa e drenta den nos kas. Nos no ta digno pa e ta forma parti di nos ser. Nos no ta digno pasobra nos ta pekador. Pero awe nos a bini pa nos ekstendé nos man pa nos topa ku e man di dje, pa nos entreg'é nos mes, pa nos entreg'é e hende ku nos ta, pa nos entreg'é e kurason ku nos tin i pa nos pidiéle pa e tene nos man. p'e tene nos man i p'e kana huntu ku nos, p'e mustra nos su lus, pa nos por sigui tras di e lus, p'e kompañá nos den e hornada di e bida aki, pa e ta huntu ku nos tur momentu, i den e siman nobo aki nos ke enkomend'Ele tur nos rumannan, tur ku ta skucha e alabansa aki, tur ta bon bini na e bankete di Señor, na e sena di Señor, Na e desayuno aki di Señor, na e cuminda di merdia, na e bida eterno cu Señor tin warda pa cada un di nos. Tata di divino misericordia, tene misericordia cu nos. Señor Omnipotente, Señor Omnisciente, Omnipresente, ata nos aki, sabiendo cu nos no ta digno, Señor, pero nos a bini Bo dilanti, Tata, riba e djaluna aki, pa nos ofresé Bo nos mes, pa nos papia ku Bo, pa nos bisa Bo, Señor, den e alabansa akí ku nos ta stima Bo, ku nos ta adorá Bo, ku nos ta alabá Bo, ku nos ta glorifiká Bo, ku nos ta bendishoná Bo i ku nos ta alsá Bo, i ku abo ta e figura di mas importante den nos bida. Ta p'esei nos ta enkomend'é siman nobo akí na Bo trono. Nos a enkomend'é e fin di simana Bo man, i awe nos ta enkomendá Bo e siman nobo, e djaluna akí, e siman nobo akí, nos ta entreg'é na Bo, Señor. Tata tene nos man, kana ku nos, no laga nos lòs, maske ku nos sapatiá, maske ku nos murmurá, maske ku nos rabia kisas, Señor tene nos man. Tata kana huntu ku nos, pasobra nos sa si abo ta bai ku nos, nos ta bai den e direkshon korekto. Si nos sa ku bo ta kana ku nos, nos ta bai den e kaminda ku ta bon. Tata di Tata, Tata di Dibino Miserikòrdia, tene miserikòrdia ku kada un di nos. Nos ke alabá bo, Rei. Nos ke gradisí bo. Nos ke onrá bo. Nos ke dunabo e lobou ku bo so meresé den nos bida. Nos ke entrega bo nos mes, Tata. O nos ke stima bo. Nos ta stima bo, Señor, pasobra nos sa ku bo ta bon. Nos ta stima bo, Señor, pasobra nos sa ku bo ke bon pa nos. Tata, nos ta stima bo, alabá i glorifiká bo, pasobra bo meresé di wòrdu glorifiká i alsá. Riba e djaluna aki, den e siman nobo aki, ata nos bo dilanti aki, Señor. Ata nos aki, Tata. Tata, pa duna bo onra i gloria, pasobra nos sa. Cu nos tin riqueza di mundo y nos no tin esun di Bo, Tata, nos no tin nada, Señor. Ta p'esey nos kier tin e riqueza di Bo. Nos kier tin esun di Bo, Tata. Esun di mundo ta pasahero, Señor. Nos tin mester di dje kisas pa biba, pero, Señor, nos no tin mester riqueza dje mundo aki. Nos kier esun cu Abo por duna nos, Señor. Tata, nos ta gradici Bo. Nos ta gradici Bo pa loke Bo ta ofreciendo nos, pa loke Bo ta duna nos den oportunidad di scucha Bo Palabra, nos crecemento spiritual y nos cas di famia, nos bida, Señor. ta na bo nos debe tur esakinan. Tata, nos ta gradisí bo. Nos tin motibu pa nos alabá bo. Nos tin motibu pa nos glorifiká bo. Nos tin motibu pa nos alsá bo. Alabá i bendishoná bo ta. Alabá i bendishoná bo ta. Alabá i bendishoná lo bo mester ta, Señor, pa den tur eternidat. Tur lenga i tur rudia mester dobla, tur lenga mester profesá ku Hesucristo ta Señor pa gloria di Dios Tata. Nos sa, Señor, ku abo ta grandi, bo ta mahestoso, bo poder ta. In in agotabel Bo poder ta sna grandi Señor Cu entre e cielo y tera Ainda e tin profundidad Ri'en fondo di la mar Bo palabra ta esun cu ta edifica Bo palabra ta esun cu ta cura y ta sana Nos tin motibu Tata pa nos alaba Bo cu nos brasanan abri Cu nos mannan laira Nos tin motibu pa nos glorifica Bo Pa nos alsa Bo Señor Pa nos bisa Bo cu Bo ta nos Dios Y cu nos ta confia riba Bo. Abo ku ta Dios omnipresente, omnisciente i omnipotente. Dios, bo ta grandi. Abo ta mahestoso. Abo a presentá bo mes den Tata, Yu, Spiritu Santu, un Santa Trinidat, un solo Dios. Nos ta konfia i kere den bo pasobra bo ta Esun ku ta engendrá i no traha. Abo a krea nos. Nos ta traha pa nos mayornan, pero abo sí ta engendrá. Ta Spiritu Santu mester pa obra di Spiritu Santu abo t'ei. Laga nos biba manera abo ta haci, laga nos haci manera abo ta haci, laga nos cana manera abo ta cana e caminda cu abo ta bai nos ke bai Señor. O Dios bo ta grandi, Tata nos ta glorifica bo, nos ta alza bo y nos ta alaba bo. Nos ta yama bo danki Señor p'e siman nobo aki y nos ta encomend'el e na bo man y nos ta pidi bo Tata pa bo compaña nos y no laga nos nunca no so. Tur esaki nos ta pidi Bo, pa medio di mesun Cristo nos Señor. Amen. Na nomber di Tata, di Yu i Spiritu Santu. Amen.